Essalamu aleýkum mähriban watandaşlar. Häzir mübärek Remezan aýy dowam edýär. Bu mukaddes aýda tutýan orazalaryňyzy, okaýan namazlaryňyzy, edýän ýagşy doga-dilegleriňizi e, Beýik Allah Tagala öz kerem dergähinde kabul etsin. Ine şu gün 2020-nji ýylyň 11-nji maýy balkanly dostum meni e, Gözlata hem-de Gaýtarym şata zyýarata çagyrdylar. Häzir Aşgabadyň Halkara howa menziline barýan. Ol ýerdenem Türkmenbaşa uçarys nesip bolsa. Türkmenbaşdanam balkanly dostlarymyzyň awtoulagyna Gözli ata hem-de Gaýtarmyş ata zyýarat ederis. Şo hakynda-da giňişleýin wideo görnüşleri siziň dykgatyňyza ýetirmegi makul bildim. Hany onda, Allah ýolumyzy açyk etsin, zyýaratlarymyz kabul bolsun! Mähriban watandaşlar, ine Türkmenbaşy şäherinden gündogarlygyna Türkmenbaşy Aşgabat awtoýolunyň ugry bilen gidip barýas, Göldata tarap. Aýdyşlaryna görä, 130 kilometr çemesi aralyk bar. Göldatadan hem gaýtarym şatada 38 kilometr. Awtoulagymyz 2002-nji ýylda goýberilen Toyota Sienna. Hany nesip bolsa sag-aman bararys. O ýerleriniň hem rowaýatyny gürrüň bereris. hem ajaýyp tebigy ýerlerini size ýetireris. Ine şu aýlawdanam biz Aşgabat tarapa däl-de çepe sowulýas. Gyzylgaýa gapdala. Gyzylgaýa diýip Ýazgam bar. Indi şu ýoly sypdyrman gidiberseňem göz atar diýýärler. Göni geçseň Aşgabat tarapa gidýän ýol. Çepräk bolsaň Gyzylgaýa diýip ýazylgy. Şu ýoldan gidersin diýip bolsa. çepde görünýän oba sowulýan öwrüm bilen obaň adam Hasan eken. Hasan obasy Türkmenbaşy etrabynyň Hasan obasy Belgadur. Öne bir sowlamda bu görüntüýäs. Adatça Balkan welaýaty diýseň ol düýeler göz öňüňe gelýär. Ýöne tüweleme şunuň ýaly sygyr sürülerem bar.

Ony asyl Mine bu yerlerim Uzuboy diýilýän ýer. Şu taýdan Uzuboy başlanýar. Uzuboy sözem dilçileň aýtmagyna görä Oguz boýy

Şu ýatdan sag alýas. O dagdan inen ýerinde de

inen yerimizden Göllata ziyarethanesi.

Ýa türkmen sözi Mukup ibn Hasan Gözlata. Ine mähriban adamlar, Gözlataň hem-de Aksuly enemiziň aramgählerine zyýarat etdik. Gözli ataň özüniň wesýeti bar diýdiler, Maňa gelmezden öňürti eneňize zyýarat ediň diýip, şonuň üçinem ilki Aksuluw enemiziň aramgähine zyýarat etdik. Soňra Gözli ataň aramgähine bardyk. Ýagşy doga-dilegler etdik. Dileglerimizi Allatagala kabul etsin. Şu ýerde ýene bir aýratyn ýatlatmakly zadym, olam bolsa, şunuň ýaly zyýarathanalara, aramgählere, öwlüýälere barlanda bir ata-babadan gelýän öz milli ýörelgämiz bar, däp-dessurlarymyz bar, edep tertibi bar. Şol ýörelgäni, kada-kanunlaram öz Obalaňyzdaky, şäherleriňizdäki metjitleriň ymamlaryndan soraň. Meselem, ine, öwlýälere ýa aramgählere aýlanaňda hökman täretli bolmaly diýýärler, egin-eşigiň arassa bolmaly diýýärler, öwlýälere baryp, şol ýatan bendeden däl-de, göni Allatagaladan dileg etmeli diýýärler. Şonuň ýaly ýagdaýlaryny öz ymamlaryňyzdan sorap bilersiňiz. Öý-ojaklaryňyz abadan bolsun, yrsgal-bereketiňiz kän bolsun, janyňyz sag bolsun! Ata Watanymyzyň gözel künjeklerine seýil etmek, keramatly ýerlere zyýarat etmek hemmäňize miýesser etsin! Nurgül Atajanyna ýaňam belledik, zyýarat etmek üçin, sadaka bermek üçin hemme şertler bar eken. Metjidine çenli bar, tüweleme haýyr-sahawatyň hasabyna gurupdyrlar. Alla haýyr-sahawatlaryny kabul etsin. Indi häzir goşlarymyzy bärde ýazdyrdyk. Indi gaýtarmyş ata baryp gelmekçi. Bärde indi Görýäň, hezreti Kemal Gaýtarmyş ata diýýär. 38 kilometr Gaýtarmyş ata da baryp zyýarat edeli. Onsoň ýene yzymyza geleris-de, nesip bolsa Göz ata janyna agzymyzy açarys. Ene büdür-südürrägem bolsa, azyrak, köpürak ahyry Gaýtarmyş ata ýetip gelýär. Aňyrda ýaşyl çöpler görünýändir.

On dördünji, on bäşinji asyrlar. Öwlýäň asyl ady Kemal bolup, Şyh we Ata atlary, ýagny Kemal şyh, Kemal ata diýilmegi oň mertebesini aňladýan derejesidir. Gaýtarmyş ady bolsa onuň ynsanlary her hili görüner-görünmez, bilner-bilinmez, dürli bela we beterlerden sowujy bolmagyň, goramagyň penakäri hökmünde görünmeginiň netijesinde berlen adydyr. Ine, Kemal şyhyň, ýagny Gaýtarmyş ataňam aramgähine bardyk. Ýagşy doga-dilegler etdik. Ýurdumyz abadan bolsun, halkymyz agzybir bolsun, öý-ojaklaryňyz yrsgal-bereketli bolsun, Allajan! Indi häzir Gaýtarmyş ataňam rowaýatyny ýolbeledimiz Maksat aga gürrüň berer. Ine gaýtarym şahta zyýaratgähiniň sadaka berilýän jaýlary. Anaňyzda çeşmeler görünýär. Ne bu ýerde de hiç zat ýok ýerden görýärmi? Dagyn daşlar bar. Ne muňa rowaýaty näder? Maksat agymyz gürrüň berer. Maksat aga.
Gaýtar Musata, Hazreti Kemal Syh Gaýtar Musatamyzyň özi çopançylyk bilen meşgul bolan, soňra da şularyň üstüne ýaňky galmak duşmanlar çozan wagtynda Gaýtar Musatamyz öz halal mallaryny Şu duşmanlara, Ýa Rabby Hudaý diýip, Alladan diläp, duşmanlara nesip aýlanma, aýlandyrma meň halal mallamy harama siňdirme diýen wagtynda Allah tarapyndan gudrat bilen şu görýän daşlaryňyz gaýtaryp şu atanyň mallary şular daşa öwrülýär Allaň gudraty tarapyndan ýa ky galmyklara haramlara nesip etme diýip dilegi dogasyny edenden soňra. Şu görýänleriňiz düýeli, ullary düýesi düýä meňzeş, goýny goýna meňzeş bolup daşa öwrülip ýatan şu gaýtalmyş ataň mallary. Ine, bu gapdalňyzda çeşmeler. Şo çeşmeleň boýunda-da mallar ýatan ýerinde ýatan daşa öwrülip galan mallar şolar.
Sag bol, Maksat aga. Ine, tahyr ýerde şu dagyň daşlary bar. Ýaňky aýdylan rowaýata görä, gaýtalmyş ata janyň mallary. duşmanlara, basybaçylara nesip etmesin diýip Allahdan dileg edipdir. Şeýle maşgala daşa öwrülipdir.

Ey garat. Adamyz ebedi galsyn diýip bir ýagşy iş etmäň de şeýdip daşa ýazyň garat. Töwerek gaýtarmyş ata zyýaratgähiniň zyýarathanasynyň töwerekleri. Men şu daşlara üns beriň. Bir edil ýere bagryny diräp duran ýeri ýok da daşlaň görýäňizmi? Inçejik bolup. Rowaýata görä gaýtarmyş ataň mallary daşa urulýar diýip diňlediňiz. Şol daşda. Şu töwerek bu şuny ýaly doly. Ene mehman adamlar, gaýtarmyş adada zyýarat etdik, ýagşy doga dilegler etdik. Dileglerimizi Allah Taala kabul etsin. Indi yzymyza Gözlata barýas. Ýol ugrada ýol beledimiz Maksat aga Gözlataň rowaýatyny gürrüň berer. Gözlata barada gürrüň bersek, biziň öz ýaşulularymyzdan alan maglumatymyza görä, öz eşidişimize görä, başardygymyzdan gürrüň bereýin. Gözlata hakyky ady Ebul Hasan Aşyky. Gözlata muň lakamy bolup durýar. Özi 1110-njy ýylda dogulyp, 1221-nji ýylda-da dünýeden gaýdypdyr. Bir ýüz on ýaşaýar. Göz atamyzyň asty Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň giýewsi bolan sahabalaryň hem üçünjisi, dört çaryarlaryň hem üçünjisi Hazreti Osman Zinnureyn, Allah Teala ondan razy bolsun. Hazreti Osmanyň 21-nji arkasy bolup, Arabysty asly arap, Kroş taýpasyndan bolýar. Gözli atamyz ylym almak maksady bilen türki döwletlere gaýdan wagtynda e, Hoja Ýusup Hemedanyň talyby bolan Hoja Ahmet Ýasawydan ylmyny dowam etdirýär. Hoja Ahmet Ýasawy Gazagystanyň Türkistan diýen şäherinde bolup, Gözli atamyz da şundan ylym tälimini alýar. Bir gün Hoja Ahmet Ýasawy öz talyplarynyň, hopylarynyň derejä ýetenligini, ýetmedikligini bilmek üçin, synagdan geçirmek üçin öz golundaky hümmet hatasyny daşarda aýlap-aýlap zyňyp goýberýär. Şundan soňra-da öz talyplaryna aýdýar, baryň meniň hatamy getiriň diýip ugradan wagtlarynda hemmesi gidip, gözlap çamyz oturan ýerinden gymyldaman oturýar. Hoja Ahmet ýatawy gelip mundan sorýar, Ýa Hasan, sen näme üçin Gözle mäne gitmediň? diýip soran wagtynda Gözle atamyz aýdýar, Eý, pirim, eý, tagsyr, siziň bu hümmet hasaňyz bu töwereklerde däl, baryp-ha Balakan daglaryna düşdi diýip aýdýar. Hoja Ahmet ýatawy. Muny sen nähili ýagdaýda bilýäň diýip soran wagtynda Gözli atamyz iki baş amarmanyň dyrnagyny görüpdir. Iki baş amarmanyň dyrnagyny görüp, derejesine ýetenligini bilenden soňra Hoja Ahmet Ýasawy Gözli atamyza patasyny berip, meniň hatamyň düşen ýeri seniň mekanyň bolsun diýip, muny ýola rowan edip goýupdyr. Edil şu wagtlarda gazaklaryň Altyn Orda diýilen bir ordasynyň hany bolan e, bu hanyň da bir gün ýatan wagtynda düýşüne Hydyr aleyhisselam girip, seniň gapyňdan bir derwüş geçer, sen gyzyňy şu derwüşe nikalap bermeli bolýaň. Bu Allahdan sana buýruk diýip düýşüne girýär. Janybek han mı? Awa, bu hanyň ady da Janybek han. Edil şu wagtlar şu Janybek hanyň Onuňam ýekeje gyzy bolan, bu gyzynyň adyna-da Aksuluw diýerler. Abu han düýşündäki gören düýşüni garaşyp, bekläp, garaşyp oturan wagtynda näçe güni geçýär, emma gapysyndan hiç hili derwiş geçmänden soňra, ýaňky Janybek han öz nökerlerini ýanyna çagyryp, Gel, göwün açmana gideliň diýip, awa gaýdýarlar. Olar awa gaýdanlaryndan soňra ýaňky gyzy Aksil ýaýlyk ýaýmak üçin Ýaňky bolýan çadyrynyňmy, garaöýüniň daşyna çykyp, ýaýlygyny ýaýmaga başlan wagtynda edil şol günem Gözli atamyzyň ýoly bularyň öýüniň üstünden düşýär. Ýaňky gelmeli derwüş. Aňyrdan gelşine ýaňky gyzy görýär-de, Gözli atamyz gyzdan suw soraýar. Gyz aýdýar, Suwumyz-a ýok, ýöne gymyz bar diýip aýdýar. Gazaklar näme, gymyz içýä-dä olar. Gymyz bar diýip aýdýar, şonda Gözli atamyz bir küşke gymyzyny içenden soňra bir gözüni aýlaýar, ýaňky gyzyň ýaýlyk ýaýyp oturanyny görýär-de, Gözli atamyz bir doga-dileg edýär, edip oturan işiň ýaga öwrülsin diýip dileg edýär. Bu gyz edip oturan işine häzir üns bermäni ýaňky Gözli atamyza seredip, üsti-başy bir garyp, ýamak-ýamak bir derwüş sypatynda, gazaklaň öz geýinişi ýalak däl, nöker däl, esger däl, Bir üýtgeşik geýinüwde üýtgeşik adam bu kimkä diýip yzyndan seredip galyp ýaňky işini dowam etdirjek bolup elini gymylladanda eli gymyllamaýar. Şol wagt öňündäki edip oturan işine seredende ýaňky edip oturan işi eýýäm ýaga öwrülip neme edýär, öwrülip galýar. Şol wagt bilýär ýaňky gyz bu adamyň ýöne adam däldigini, edýän dogasynyň dileginiň derrew kabul bolýandygyna göz ýetirip, Kakasy awdan gelen wagty ýaňky Janybek awdan gelen wagty aýdýa, Eý atam diýýä, gapymyzdan bir derwüş geçdi diýýä, ol gelip menden suw sorady, menem gymyz berdim diýýä, çenden soňra-da şeýle eden işiň ýaga öwrülsin diýip dileg etdi diýýä, oň dilegi-de şo wagt kabul boldy, men-ä ol adamyň kimdigini bilmedim diýipdi. Janybek Hanyň hälki garaşyp oturan adamdygyny bilip, näçe gün bäri garaşyp otyr-da oňa. Şodugyny bilip, nökerlerine aýdýar, Siz nirä gidenem bolsa, ýere girenem bolsa, şol adamyny tapyň-da, meň ýanyma getiriň diýip aýdýar. Ýaňky nökerler gözläp-gözläp, ahyry şol günüň dowamynda Gözli atamyzyň yzyndan ýetip, Eý, derwüş, seni hanymyz çagyrýar diýip aýdan wagtlaryna, Gözli ata ör-gökden gelip, Eý, ynsanlar, eý, doganlar, men-ä bir derwüş, Bir gedaý, olam bir han, men bu sypatda, bu ýagdaýda bir hanyň huzuryna barmana utanýan, ejap edýän. Şoň üçin men goý ýolum bilen bolaýyn, siz maňa degmäň diýen wagtynda ýaňky nökerler aýdýar, eý derwüş diýýär, eger sen biz bilen barmasaň, han biziň kellämizi mahrum edýär. Onda göz latamyz aýtdy diýýär, men sebäpli siziň kelläňiz gitjek bolsa, onda muňa ýol bermeliler, biz giderin diýýär. Biz öz lata ýaňkylar bilen geldi diýer. Gelen soňlar Janybek han bilen saglyk, amanlyk soraşyp, salamlaşyp, hal-ahwal soraşanlaryndan soňra Janybek han aýtdy diýer. Eý derwüş, eý diwana da bolsaň, derwüş de bolsaň ýöne adam dälsiň. Ýöne maňa Allahdan buýruk boldy. Meň ýekeje gyzym bar. Atda Aksulu, ýaşda 25. Men şony saňa nikalap bermeli bolýan diýen Gözli atamyz ýene-de ör-gökden geldi diýýär. Eý, han aga, size bir han, o-da bir han gyzy, özi-de ýigrimi bäş ýaşynda, men elli ýaşymda, hawa, öz deň-duşy bardyr, öz deňi-taýy bardyr, halaýany, göwün bereni bardyr, siz gyssanmaň, howlukmaň, siz göwnüňize gelip getirýän zadyňyzy maňa aýdanyňyz bilen siziň gyzyňyzyň mende göwni boljakmy, bolmajakmy, o-da belli däl, şo sebäpden howlukmaň diýen wagtynda, Ýaňky Janybek han gyzynyň göwnündäkini bilmek üçin gyzynyň ýüzüne sereden wagtynda gyzy öz ýüzüni bir gapdala sowup, içinden diýýä, Gel-gel, meň atam indi meni gezip ören bir gedaýy rowa gördümi diýip pikir edýä içinden. Şol wagt gyz kellesini gymyldadyp bilmeýä, kellesi doňup galýa öwren ýerinde. Muňa hek tebip çagyrýalar, her bir kesellerden alyp çykýan adamlary çagyrýarlar, hiç hili netije bolmaýar, açylyp bilmeýär. Şonda Janybek han aýdýar, Eý derwüş, näme etende bolsa hikmet senden geçendir. Ýene özüň açmasaň biziň etjek alajymyz, çärämiz ýok diýen wagtynda gözler çamy diýen gyzyň öňüne baryp, eňeginden bir barmagyny degrip, agyz Sen beter gaty ýokardan uçýaň, ýokardan uçýa, uçma, ýokardan uçýan guşlary alyp bilýän mergenler aşakda da bardyr diýip bir eňegine kakýa, şo taýda gyzyň kellesi açylýa. Bu keramatyny görüp ýaňky gyz toba gelip, Gözlata arazyçylygyny berip, muň bilen nikalaşmaga razy bolýa. Munda Gözlatamyz aýdýa, ýok diýä, men häzir sen nikaly alyp bilemak diýä. Näme sebäpden? Sende tekepbirlik bar. Sende menmenlik bar diýip aýtdy diýýär. Sen menmenligiňi aýyrmasaň, sen maňa häzir nikalaşmaga doly derejede dogry geleňak diýip aýtdy diýýär. Onda men nädip aýyrmaly diýip soran wagtynda aýtdy diýýär, boýnuňdan torbany asyp, ýedi gapydan dilegçilik edip gelersiň diýdi. Aksyl enemiz ýaňky ýedi gapydan dilegçiligini gelenden soňra Gözel atamyz bilen nikalaşyp, Janybek hanyň patasyny alyp, ýollaryny dowam eden wagtlarynda ýaňky gelmeli ýeri Hoja Ahmet Ýasawynyň Hümmet atasynyň düşen ýeri Balakan dagyna gelmeli. Bu ýollaryny dowam edip gelýärler. Ýolda bular kän keramatlary bar. Ýöne edil häzir biziň eşidişime görä gürrüň berýänmiň kitabyny, diskini diňläp, kitabyny okasaňyz has kere görkezen keramatlaryny açygrak özüňiz-de bilersiňiz. Şu wagt Kygölli atamyzyň aramgähinden, ýatan ýerinden aralykda, bir kilometr aralykda bir gyzyl dag bar, şo taýda-da bir gowak bar. Biziň eşidişimize görä, Aksyl enemiz bilen Ýaky Gölli atamyz geläýen wagtlary gelşlerine şo gowakda ýaşapdyr diýip eşitdik, ýaşapdyrlar diýip eşitdik. Muňa men kän bir ikirjiňlenip hem duramok, kän bir nemet edemok. Sebäbi özüm iki müň ýedinji ýyllar, iki müň sekizinji ýyllar gelip şo gowagyň içine giremde, Gadymdan galan çemçeleri, agaç jamlary gördüm gözüm bilen. Gömülip ýatanlaryny zadyny gördüm. Ýaşalan bolmaly. Muňa hiç hili şübhäm ýok. Şonda gelip Aktilenemiz ile Göl atamyz şol gowakda ýaşap başlan wagtlarynda şol töwerekdäki gezip ýören çopanlar gowakdan bir aýal adam bilen erkek adamyň girip çykýanyny görüp oba habar edýärler. O wagtlar hem gönden göni ýanlaryna gelip bilmeýärler, sebäbi galmyk Garyp diýä, Garapçy diýä, Galtaman diýä, şolar ýalak bir nemäň jansyz bolaýmasyn pikiri bilen doly ýanlaryna gelip bilmän, ýuwaş-ýuwaşdan öwrenişip, iň soňunda Gözli atamyz bilen gepleşenlerinde gepi-gürrüňi ýerlikli bir üýtgeşik adamdygyny bilip, oba ýuwaş-ýuwaş göçüp-göçüp, häzirki Gözli atamyzyň ýatan ýerinde oýuň içi durşuna uly oba bolup galýar. Mundan soňra ýaşaýyş dowam edip ýören wagtynda Gözli atamyzyň üç ogly, iki gyzy bolýar. Ol ogluna Nur ata, ikinji ogluna Omar ata, üçünji ogluna Ybraýym ata diýýärler. Ybraýym atany adyny gysgaldyp Ybyk ata da diýýärler. Nur ata Özbegistanda ýatyr, Omar ata Balkanabat şäheri bilen 30 kilometr arasynda Käriz diýilen obaň gyrasynda ýatyr. Ybraýym ata doly maglumat bolmasa-da köp ýaşullaryň dilinden eşidişimize görä Eýranda ýatyr diýip aýdýar. Indi Nur ata Nur ataň neberesinden bolan edilýaňda da zyýarat etdik gördüňiz. Gaýtarmy sata Nur ataň neberesinden bolan. Bir gün Aktil enemiz ýarawsyzlyk özüne bir hastalyk tapynýar, ýatan wagtynda muňa ak ak maýaň tüýdi gerek bolýar. Ak Sil Aksul oglu. Ay, e, gyzlary iki sany, uly gyzynyň adyna Akbibi, kiçi gyzynyň adyna Aýsuluw diýip. E, öz, öz ady Aksil, Aksuluw. Aksulwam diýilýär, Aksil. Aksil hem diýilýär, Aksuluw hem diýilýär. owa. Bir gün ýaraman ýatan wagtynda ýaňky Gözli atamyzyň e, obasyndan 100 kilometr 93 de 93 kilometrlikde Şo döwürlerde bir Kara baý diýen adam baý adam bolupdyr, sahy, pälwan adam bolupdyr. Mal-mülki ýeterlikli, artykmajy bilen bolan adam eken. Şonda ak e, gözli atamyz enemiz ýaramadyk wagtynda uly gyzy Ak bibini şol Sarybaýyň ýanyna ugradýar. Bar şoň ak maýasy bardyr, şonuň tüýdüni sen Sarybaýdan sora, atam ugratdy diýdi, aýt diýip ugradýar. Ak bibi ýanky Sarybaýyň ýanyna baryp, Habaryny aýdýar, Sarybaýda aýal adamyň gelenligini bilip, ýöne aýal adamyň ýüzüne seretmeýän eken şo wagtlar. Şeýle ygtykatly bolan Sarybaýyň özi alym bolmasa-da, namazy täretli zenana nämähreme seretmeli däldigini bilip, özi ýüzüni öwürmäni, Sen şu taýda garaş diýip gidip, kyrk sany düýäni biri-biriniň yzyna tirkäp gelip eline tutdurýar, Bar, ataňyza bizden sowgat, ataňyz Doga-dilegini hiç haçan bizden gysganmasyn, her doga-dileginde bizi ýatlasyn, biziň hakymyza doga-dileg etsin diýip goýberýär. Akbibi begenip alyp gaýdandan gelenden soňra atasyna göz laçamyza gürrüň berýär, maňa şeý diýdi, özi şunça düýäni berdi, bizde-de doga-dilegiňizde bizem ýadyňyzdan çykarmaň diýip aýtdy diýdi. Onda göz laçamyz hiç hili karar tapman, Gyz Sarybaýa är işini bitirdi diýýär-de, ýaňky gyzynam ýanyna alyp, ýene-de ýaňky Sarybaýyň ýanyna özi gaýdýar. Gelenden soňra hal-ahwal salam, Pelin hal-ahwal soraşanlaryndan soňra ýaňky Sarybaýa aýdýar, Eý, Sary diýýär, Sarybaý diýýär, sen är işini bitirdiň diýýär. Mundan aňryk indi seň adyňa Sarybaý diýmezler, Ärsarybaby, Ärsarybaý diýip tutarlar diýipdi. Är adyny Gözlaçamyz goýýar. Şonda men indi diýýär, seň eden ýagşylygyňy diýýär, men şu dünýede saňa gaýtarmasam diýýär, ahyretde Allanyň öňünde men bergidar bolaryn, şonuň üçin men bergimden çykmak isleýän. Saňa pul bersem sowuk gutararsyň, don bersem hem geýip ýyrtarsyň. Hiç haçan hiç hili senden gitmejek zat, gitmejek zat. Men şu gyzymy saňa nikalap berýän diýip, ak bibini Ärsary baba nikalap berýär. Ärsary baba häzir Gollatoýaň ýatan aramgähiniň arasyndan 93 kilometrlikde aňyrda ol Çuwar diýilen tarapda, Gazak, Gazagystan tarapda ýatyr. Ärsarylar bilen ata taýpasy daýy-ýegen bolýar. Ondan soňra Gözli atamyzyň häzirki ýatan aramgähinden bir 3 kilometr ýokarda Käbe depe diýip bir depe bar. Bu ýer näme üçin Käbe depe diýilipdir? Şo galmyklar Gözli ataň üstüne çozanlygy sebäpli hiç hili haç farzyna gidip bilmän hemişe günde gije şo Käbe depede aglap Allaha ybadat eden wagtynda Allah Tagala öz gudraty bilen öz dostunyň, öz gulunyň üstüne magnawiýetden Käbäniň özüni getirýär. Şol gepedede haç farzyny ýerine ýetirýär gözbaşan. Hem-de özüniň hem hemişe elmydama ybadat eden nepedi. Şonuň üçin Käbe depe at goýupdyrlar. Bir gün gözbaşanyň şu depede ybadat etmek üçin giden wagtynda enemiz-de öýde ýok, bir iş bilen çykan. Ýekeje körpe gyzy Aýsuluw öýde galýar. Bu da mallaryny suwa ýakmak üçin suwa gelende bir köşejigi batýar. Gatgada, palçyga batýar. Indi bu da gyz maşgala nähili çykarjagyny da bilenok. Köşegem agyr zatda, ne ullakan zatda, goýun da, geçi de. Edil şol wagtam aňyrdan bir daýaw pyýada pälwan oglan aňyrdan gelýär-de, ýaňky guýudan bir bir edere suw başyna çekýär-de, görýär. Gyza salam-da bermeýär, sorag-da bermeýär, gyz bile gepleşmeýärem. Görse köşek batypdyr, gyzyň aljyrap duranyndan bilýär-de bara, göni ýöne köşegi göterip, palçykdan çykarýar-da, gyrada goýýar-da, öz ýoluny dowam etdiriberýär. Bu gören ahwalatynam göz lata gelenden soňra ýa Kiçi gyzy gürrüň berýär Aýsuluw. Onda Gözlaça soraýar mundan nirä tarap ýöredi diýende, şeýle tarap ýöredi diýende, hä şol obada toý bardy, şo toýa barýan bolmaly diýip Gözlaça ýanky gyzynam ýanyna alýar-da gidýär. Barýar, ol hakykatdan hem ýanky köşegi palçykdan çykaran ogly adamyň özi Pälwan oglan eken, şo baran obasynda toýa çagyrylypdyr, göreş tutmak üçin gelen eken. Edil şo adam halk halaýyk üýşüpdir, märeke üýşüpdir, göreş başlajak bolup duran eken. Şol oglan göreşe çykmaly bolup duran wagtynda-da Gözli atamyzyň özi orta meýdana çykýar-da, ýaňky oglandan soraýar, Sen kim? Adyň näme diýende Gerkez diýýär. Sen niýe ýolda gelýärkäň diýýär, men gyýytma şeýle ajrap duran wagtynda şeýle ýagşylyklary edipsiň. Indi saňa men bergimi bermesem, gaýtarmasam, men Allaň öňünde bergidar bolaryn. Şonuň üçin pul berlen gaýtarsam, sowarsyň, gutararsyň, don bersem, ýyrtarsyň. Men saňa hiç haçan öz ýanyňdan ýitmejek zat, men şu gyzymy saňa nikalap berýän diýip, kiçi gyzyny Gerkeze nikalap berýär. Gerkezler-de Garrygala tarapda ýerleşýär, Gerkezler bilen Ärsarlar atalar bilen daýy-ýegen tarabynda bolýar. Şeýdip, ýaşaýyş dowam edip bören wagtlarynda-da Gözli atamyzyň köp zatlarda görkezen keramatlary kän. Ýöne bir günüň gelmegi bilen galmyklar, ýaňky Çingiz hana meňzeş bolýarmy ýa öz nemesi bolýarmy ýa mongollar bolmagy-da mümkin, doly ýöne bize eşidişimize görä galmyk diýip aýtdylar. Şo galmyklar şu topraklara eýe çykmak üçin çozuşa başlaýarlar. Bular-da çozan wagtlarynda-da Şu toprakda bir güýçli piriň bardygyny bilýärler. O pirde eden dogasy şo wagt kabul bolýanynam bilýärler. Mundan heder edip, gorkup, ilki bilen şu piri her etmeli, ýesip etmeli, piri birinji bilen öldürmeli, ondan soňra bu topraklara biz eýe bolup bilýäs diýen netijä gelip, Gözli atamyzyň üstüne çozuş edýärler, obasyna. Munda Gözli atamyz bilýär çozuş Gelýänini bilýär, çozuljagyny-da bilýär-de, öz keramaty bilen Allaha doga edip, dokuz aýlap öz obasynyň üstüni ümür edip tapdy. Dokuz aýlap ümür edende-de ýaňky gelen ýagy hiç hili umydyny üzmän, ynha, açylar, howa indi açylar, şindi açylar bilen garaşýar, ýatyberýär. Gözlatamyz enemizi çagyrýar-da, Eý, Aksil! diýýär. Indi biziň diye kysmatymyz, ajalymyz şu düşmanlaryň eline ýazypdyr Allah Tagala. Biz bular bilen halkymyz üçin, ýurdumyz üçin, dinimiz üçin söweşmeli bolýar diýip aýtdy. Söweşe taýynlyk görüň diýip diye şeýdip söweşe başlaýarlar. Ömri owadan keramat bilen aýryp söweşip başlan wagtlarynda göz atamyz ýaralanýar. Ýaralanan wagtynda da 9 aýlap ýaralyýar. Ondan soňra göz atamyzyň ýerine ýaňky aktyr enemiz aýaly Erkek adam ýerinde durup, bu duşmanlar bilen 6 aýlap söweş edýär. 6 aýlap söweş edenden soňra, gözli atamyz 6 aý ýaraly ýatandan soňra, enemiz de ýaralanýar. Muňa da ok degýär-de, enemiz öz atamyzdan da beter. Beter ýaralanýar atamyzdan da. Edil şu wagtlar hem gözli ata enemiz ýaralandan soňra, ýaralanandan soňra hiç ýeri öňe çykan adam bolman, halky ejiz gelip, ikisiniň de ölmeli wagty gelýär, ýöne Şu ölmeli wagtynda ýykylan ýerlerinde ölüp galan ýerlerinde arasy ýalňyşmasam bäş metr bolmaly şulaň aralyklary. Şonda enemiz jany barka atamyzam janyny tabşyrmaka enemize aýdýa sen git diýe. Sen özüňi gutar kaç diýe duşmanlardan git. Git diýende enemiz aýdýar, sensiz men bu dünýäni näme edeýin diýip. Şeýdip ikisi bir ýerde ölýär, ýöne ölmäkä Gözli atamyz halkyna aýdýar, biz ölenimizden soňra biziň gabrymyza şeýle bir zyýarat ediler, ýöne şol zyýarat edilende ilki bilen eneňize baryň, ondan soňra maňa geliň diýip wesýet edip gidýär. Häzir zyýarat eden wagtymyzda-da ilki bilen enemize barlyp, ondan soňra özüne zyýarat ediler. Şeýdip Ine ýol beledimiz Maksat aga gowy gyzykly gürrüňler berdi. Maksat aga janyň sag bolsun, eliň ýüzüň dert görmesin. Sag bol. Hormatly tomaşaçylar, Maksat aga gürrüň bereýin diýdi, ýöne ýüzümi görkezmeseň diýdi. Utanýandyr da. Janyň sag bolsun agam. Mähriban adamlar, zyýarat etdik. Indem gözlatan şu zyýarathanasynda ýörite Nahar şor bişirmek üçin sadakalarda atly berlen nahar bişirmek üçin ýörite aşhanasy bar eken. Şu aşhanasynda-da aşpezimiz Adyl aga palaw bişirip berjek diýýär. Bu palawyň eti dogrumy?
Dogrudyr ine. Eşiberenler. Nahara taýýar. Nämäň eti?

Palawyň käşini dograp dur. Bizem kömegem edäýemzok. Adyl aga janyň sag bolsun. Sag bol. Ine Toýly hajam bir gazanda çekdirme ataryp otyr. Hajy aga elleriňe bereket.
Sag bol hajy aga. Aňyrsy kabul bolsun. Amin.
Gözel ata bilen Aksulu enemiziň başda ýaşan gowagyna barýas. Häzir şol gowagy size görkezeris.

Iki müň sekizinji, iki müň dokuzynjy ýyllarda zyýarata alym adamlar gelip, biziň şerigatymyzda çille diýlen zat bar, şu çille çykmaklyk üçin şuň üstüne çykýardylar. Üstünde ýekeje sadak gögeri otýar. Şo sadagyň düýbünde-de gije-gündiz ybadat bilen çille çykyp ybadat edýärler. Her kim gelip zyýarata gelende şuňa üstüne-de çykyp Gel şo sadagyň ýanyna baryp doga-dileg edýärler, üstüne aýlanyp ýene-de yzlaryna barýarlar. Şular şo sadak barmy? Bar, hä, şu. Şuň üstüne çykmaly.
Kynmy?
Ýöremäň kyn bolmasa çykmak kyn ýaly. Şu daşlyk bilen çykyp gitmeli. Şonda

Käbedepe. Şu aňyrdaky, he? Her maksada gurrun beripdi. Käbedepe çykyp gözle atajan. Vadi diýip. Şol Käbedepe ana şol diýip.

bäş ýüz metr uzaklykda aralykda şol medresesi ýerleşýär. Göz ata şu ýerde tälim beripdir, nähoşlara em edipdir. Men elbetde näme bu zatlar soň dikeltilen bolmaly. Maksat abi. Ýa-o. Sebäbi o döwürlerden bäri kän wagt geçip giden adamlar ýöne ýerini takyk anyk bilip, şu ýerden soň özleriçe daşyna bir Serendan geçilen bolmaly. Şoň içinde-de bir guýy bolmaly, şu guýy aýdyşlaryna görä içinde şu gözlataň döwründen galan kitaplar bolmaly, ýöne intäk girip içinde gören adam, bilen adam başga ýok, ýöne git gürrüňe görä şeýleräk bolmaly. Ine içine giribem Oturmaýyn hormatly tomaşaçylar. Sebäbi ýol beledimizem Äý girip oturma diýipdä bir mör-möjek bardyr belki diýip. Şeýlemi? Ahtada. Bir kirpä ýatýar. Kirpi ýatýar.
Äý kirpi janawarym ýatybersin. Ana. Aňyrsy. Bilemok size görünýärmi, görnenokmy bir otag ýalak bolup gidýär-de. Bu ýerde de bir kirpi ýatyr diýdi görýän. Ana. Kirpi çyk bar eken. Kirpi bolsa ýylan barmyka?

Ugurda boldum, edil özümiz äwürüş gurluşyň ugruşyna kän düşünmän soň, ýöne gurluşyň ugrundan gelip şu daglardan gazyp galýan zatlar bar ha. Kän zatlar peýdalanýarlar şu daglardan. Otlaryň içinde de dermanly otun gaty kän gelip ýörütip gelip ýygnap alyp gidýänler bar derman.
Esasan haýsat çöpler bitýär bärde? Esas derman çöpler ştaýda titir diýen, ýowşan, ondan aňyrda ýene bir ýemşen gül diýip bir otlar bar. Esasy iç kesellere peýdaly nimeleri. Aslynda şu töwerekde ýaşaýan obada bolsun, biziň özümizem indi Çilweriş Gözlata zyýarathanasynda hyzmat edip dört ýöne entäge çenli keseläp gören ýaly Nurdaýy şükür ýok. Çilweriş taýsynyň howadan bir aýratyn hem derman ot-çöpleri kän. Özümiz bir ýerimiz agajak bolsa iň bolmanda ýowşany alyp çaýa atyp içsegem peýdasy deý gelişip dur. Ine bu dagam gördük. Nesip edenden hany yzymyza baraly, aşhana baraly. Palawymyzy atardylarmyka? Aşpezlerimiz palaw edýärdiler, çekdirme edýärdiler. Şunda nesip edenden Adyl agamyz palawyň hem etini käşirini atypdyr. Ho. Indi haçan tüwüsini atmaly bolsa da aýdarsyň bize. Aralykda ýaňy

Käşir ýumşaýar. Käşir ýumşansoň suwuny atýar. Suwuny salýar. Indi şeý diýip ýoşuda gaýnatýan bir sagat ýaly. Bir sagat ýaly gaýnatýar. Bir sagat.
Iki sagat gaýnat ýöne özüňe bagly. Haçanda tüýsüni saljak mahalyň salaýmaly. Gaýnadyp goýsaň näçelik köp gaýnatsaň şonçalyk şiresi hem çykýar. Ha etiň gowy bişýär-de tagamam bolýar. Etiňem gowy bişýär.
Dogry. Nesip bolsa indi tüýsini saljakdan görersiň. Bolýa. Adylam. Ine tüweleme çekdirmämiziň hem suwuny guýupdyrlar. Hajy aga näme etdiň? Häli suw guýduk. Gaýnatdyňyz dogry dämi? Köpügini aýyrdyk, sogan atdyk. Hawa, köpügini aýyrdyňyz, sogan atdyňyz. Onsoň? Pomidor. Pomidor, soň balyk arburç. Dogrymy?

Palaw salynmasdan bir eti aýrylýar. Palaw üstüne agdarýan zady tek eti aýrylyp, aýratyn goýulyp, palaw salynanda eti dogrulýandyr. Maýdajyk-maýdajyk eti dogralyp, soň palawyň üstüne eti goýulýar. Palawyň her ýerine et ýakmaýar, bir ýerine ýokuryny. Ýokuryny, hä. Hana şeýle bolýar. Şonuň üçin hem bu dargap gitmesin diýip, biz ulugan edip, iri-iri dograýarys. Düşnükli.
Hele şu. Hmm. Ýer gelende ýatlatsam, hormatly tomaşaçylar we e, zyýarata gaýdan ýigitlerimiziň e, käbiri Daşoguzdan, käbiri Sarahdan, käbiri Tejenden e, Diýýäri, men äl başda Balkanly dostlarymyz indi ýöne Balkan welaýatynda Türkmenbaşy şäherinde e, birnäçe ýyl bäri hem ýaşap, işläp ýören

Uly malyň eti bolsa, goýsaň bolýar, ýöne goýnuň eti ujy dargamak bilen, ýaş malyň eti, görýäňmi ine? Ine. Şöyle.
Ha. Ýaş malyň eti içinde dargap başlaýar.

Näme tapawutlanýar beýleki tüwlerden näme tapawutly? Tapawudy süýnüp pişýär bu. Uzyn uzyn bolýar. Tagamy aýny hemmesiňki bir. Ýöne gysgaçarak bolýar-da uzyn uzyn bolýar. Dogry.

Oduny peseltdik. Indi arasyna erigiň kişdesini goýýan aşpez agamyz, Adyl agamyz.

Ne 15-16 minut daha geçti.
Şey tutup ses vermeli gördün. Ha. Bismillah.

Inşallah nesip etse. Nesibämizde bolsa. Taňyň ýakasyna. Näçe minut goýmaly şeýdip? Indi taýýar.
Taýyn indi.
Üstüniň alasyny azyrak awa galýandyr üsti. Şony bir ýumşatmak üçin bir üstüni bir on minut ýaly dem berýäs. Adyl aga, taňyň ýakasyny. Sag bol. Ömrüňiz ok bolsun, janyň sag bolsun.

Aşpez aga eliň ýüzüň dert görmesin. Sag bolaý.
Toýly hajy agzaçar sadakaňam kabul bolsun. Zyýaratlarymyzam kabul bolsun. Ýurdumyz abadan bolsun. Il-günümiziň yrsgal döwleti kän bolsun. Her kime-de ýurdumyzyň gözel küjeklerine aýlanyp, şeýdip zyýarat etmek, seýil etmek miýesser etsin. Rejep aga esasy bizi tomaşa edýän daşary ýurtlarda okap, işläp, ýaşap ýören watandaşlarymyz bar. Şolara-da bir dileg-doga edip berseňiz. Şu wagt bir ýagşy Ýerde bir şahyryň bir aýdan zady bardy, men toýlarda aýdardym. Eý adamzat bir zada aklyň ýetsin, Ýer giňelip gitmez geleniň bilen, Adamlar adama ýagşylyk etsin, Ýer daralyp gitmez öleniň bilen. Bu dünýede diňe ýagşy zat galar, Ýagşy adamlardan ýagşy at galar. Şu Remezan aýynda bir keramatly aý, bir keramatly ojakda otyrs Gözli atamyzyň zyýaratyna geldiňiz. Bizem öz adymyzdan şu keramatly öwliýalaň adyndan şu oglandaşa döwletde okap ýören, işläp ýören oglanlaryň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun. Elmydama öňeleri belent bolsun. Ýollaryňyz ak bolsun, ýoldaşlaryňyz hak bolsun. Öýleriňizde toý bolup, daýym toý diýip gatnaşalyň. Sag aman gidip, aman gidip, aman geliň. Alloha ekber. Hudaýdan. Amin. Öň beläňde sakla, saglyk.